Il-biċċa li bdejt li tallitini kurżità hija jiena li bdejt ninduna li ħafna nies, jien inkluż, nitwieldu ġo gidba. Ngħixu dik il-gidba, nemmnuha dik il-gidba, ngħallmuha 'l ħaddieħor bħala verità u mmutu ġo gidba. Meta bdejt ninfittex, skoprejt l-inkredibbli. Jiġifieri, apparti l-Bibbja, Kristu mhu ddukumentat imkien. Int qed tirreferili għall-historian Josephus Flavius u Tacitus. Dawn huma l-ewwel żewġ historians, ifhimha, l-ewwel żewġ historians illi daw semmew lil Ġesù. Daw taf meta semmewh lil Ġesù, taf meta kitbu daw, daw ma kitbux waqt li Ġesù qiegħed ħaj jagħmel il-mirakli, disgħin sena wara l-mewt ta' Kristu. U nixtieq Illi hawn ħdejja jien kien hawn bniedem, bil-kontra, jiġifieri fis-sens illi huwa intiż fit-teoloġija, intiż fil-Knisja, jgħidli isma' Rick, isma' inti qed tgħid hekk. Però isma' aħna għandna da bħal evidenza llum il-ġurnata, jien hekk nixtieq għalfejn nixtieqek. Għaliex f'isem Kristu mietu miljuni ta' nies. U f'isem Kristu għad hawn familji llum il-ġurnata għadhom separati ħabba twemmin. Ejja ngħidu issa li Ġesù twieled vera. U għex vera bħala bniedem. Mela da hemm ġiex options issa, hemm jew li vera ssallab fuq is-salib, u ġara li ġara kif nafu l-istorja, jew inkella l-oħra, il-porababilità l-oħra li ma ġara xejn minn da kollu. Allura bekk in-nies baqgħu jarawh wara is-so called mewt tiegħu għax ma mietx. Bl-Aramajk il-kelma Barabbat konna għedna li tfisser son of the father. Issa, fil-Vanġeli, meta Kristu kienu jsaqsuh Int min int? Hu ma kellux il-ħabta li jgħid jilli ben t'Alla, imma kien jgħid jiena iben il-Missier. U dik tinst fil-Vanġeli qiegħda 81 times. Mela meta n-nies bdew jgħidu lil Pilatu eħles il Barabba, min qed jaqra b'dik il-lingwa ta' dak iż-żmien, qed jgħidlek isma' eħles il Ġesu' ta' Nazaret. Ejja morru għall-option l-oħra li hawnhekk issa ħa tikkumplika ruħha sew il-biċċa. Jekk Kristu vera, li nafu bih aħna, E, issa l-lapu fuq is-salib kif ħels, kif qam mill-mewt. Jekk bnem ikollu jħares kemm kienet iddum crucifixion, kienet iddum bej sitt sigħat u erba' ijiem. Tliet sigħat huwa vera ammont ironically ftit. U hemm sigriet f'dil ħaġa. Pilatu staġeb li kien ġamit għaliex ma kienitx in-norma illi Għadek kif dendiltu u miet? Bħal ma Kristu seta' wkoll iltaqa' wkoll ma' ħerbs li kapaċi jwaddbuk f'koma. Mel inti għandek iċ-ċenturjun li huwa follower ta' Kristu għax mar fuq Pilatu qallu da tassew kien liben talla. Li u miegħu da biex jitfnu ħaġa tal-iskantament ħa 75 libra ta' mirra jgħidlek. X'inhi l-mirra? L-mirra hija l-alowa. Għalfej Ġużeppi ta' Armitea, jekk bniedem mejjet, għandu bżonn joħodlu mitt libbra, 36 kilo, ta' mediċina biex tfejqu mill-wounds u whatever? Ħa naraw Sampo x'qal fuq il-mara. Trid? Bħalma jsir fil-knisja kollha tal-qaddisin, in-nies għandhom iżommu skiet fil-laqgħa, ma għandhomx permess jitkellmu. Imma joqogħdu suġġetti. Jekk ikun iridu jitgħallmu xi ħaġa, in-nisa jistaqsu lil żwieġhom id-dar. Jekk xi ħadd jaħseb li hu profeta, għan-nisa, jew bniedem b'xi doni spiritwali, kunu afu li dan li ktibtilkom hu preċett mill-Mulej, qallet jgħidu dan diskors lilu. Jekk ma jagħtix każ ta' dan, tagħtux kasu intom. Mela ħuti, fitxu li tipprofetizzaw, iżda żommux lil min jitkellem bl-ilsna, għan-nisa. Ħa jsir kollox kif imur u bl-ordni. Dak San Pawl. Wara San Pawl ġie ċampjun ieħor tal-Knisja. San Tumas t'Aquinu, li da huwa wieħed mill-akbar teoloġi li qatrat il-Knisja, eh? Ħalli ngħidlek eżattament da kif kien jara l-mara. Il-mara tiegħu ddeskrivija bħala sperma ta' raġel went wrong. Kien jgħidilhom isma' kif qal Aristotli bejwet u ieħor illi suppost l-isperma kellha tiġi raġel. Imma fil-proċess ġat xi malfunction u allura ħarġet mara. U waħda mir-raġunijiet għax jista' jkun li mar malfunction fl-isperma jew għax ikun xi riħ isfel qawwi, ġifieri meta għandek soċjetà patrijarkali li r-raġel fuq għax ras il-mara huwa r-raġel qalilkom. L-oriġins ġejjin minn elfejn sena ta' jkissru l-ispirtu tal-mara, li l-mara mhi xejn u mhi ħadd. Għall-kuntrarju, kif kien magħruf Kristu, li Kristu kien iħobb in-nisa, jerġa'.